Assumèire un recampament particular. Li sòci de sièi Cafèòc Langaducian festegèron per lo tresen còp la fin de la sason. Sonada finala de Cafèòc, aquela manifestacion onora lo trabalh annuau de Cafèòc de Somèire, Pompinhan, Sant Privat de Vièi, Clapier, Argelier,

de cafè occitan e se n'a fèt de cafè occitan e pas du cafè occitan de Somièr e de cafè occitan n'i a un pauc pertot dins la region e avèm aquí de mond de mond que vèn de totes aqueles cafè occitan. Fa tres ans nos èm ditz que seriá pla de fa dins l'encastre de tot el festin una fèsta dels cafeòc començava de n'i aver 5 arron ensenh a 7 o 8 e nos èm dich cal nos amagar un pauc e dire i anem fasent una fèsta amassa per dire que los cafeòc es un afaire Qu'es pas d'un endrech, qu'es un afaire que fa que s'espandís un pauc pertot dins lo territòri e per aquò una fèsta dins l'encastre de Total Festum foguèt una causa que nos fareguèt exactament çò que calguèt. Vau picar, vau bufar, vau tarrabastar, esclaparai ton ostal. E te manjarai! Òh! diguèt la galina roja, mon os tau es solid, sabes, si pas tan colhut! Uèi, uèi, diguèt Lulú, que lo pichon forcèu, eh! E Lulú piquèt, e Lulú bufèt, e Lulú tarrabastèt, esclapèt los tau de la galina roja, l'agantèt, crrrrc!

E lo matin, quand se desrevelhè lo lur, èra tot cubèrt de blancada. Alòr comencè un pauc per s'espausar, puèi se diguè eni fòu rescu, rescaufar, hè? Alòr fasegue un pòu lo fuching e puèi cantave, Ieu se lo lur me fòu trobar. Li cafeòc lei coneissi despièi d'anada. Èri ja anat dins un cafè-òf que se debanava a Nîmes, una invitacion de Danièle Julien, e pièi es un pauc una especialitat lengadociana, bòr que de mon costat, en Provença, ben n'i a pas gaire, malerosament. E justament, me podètz parlar un pauc d'aquesti diferénci que i a entre lengador e Provença? Perqué de l'autre costat de Ròse i auriá pas de cafè o de rescontre d'aquesta mena? Aquò va sabi pas perqué n'i a pas, çò que çò que puedi dire es que i a un molon de cave que se passa tanben a l'entorn de la lenga e de la cultura, oe, avèn bon de groupes musicau, de polifonie, de musique coma lo massilià, musutè, tot aquò, donc i a mantunei manifestacion que s'i debanon. I a un gròs travalh qu'es fat tanben dins leis escòlas, mai es verai que lis associaciens tipe IO, Creo Provence, bon, an pas lo biais d'organizar li cafè d'òc. Nòstre cafè òc l'avèm fach en 2011, Avèm creada l'associacion en 2011 per portar de balèt e per portar un pauc de lenga nòstra dins aqueste ròdol e lo primier cafè òc l'avèm fach coma aquò sens i suscar partiguèt a l'entorn de Pòu Barçagòl sus de grasas escaliers, avián pas solament una sala. E nos en talament regalat que dempioi avem contunhat un còp per mes. Nos acampam cada dos meses e pioi n'i a fòrça convidats que venon sovent gentoment a gratis per de que avem pas de mejans financiers, m'enfin, bon, e que ven nos faire partejar se qu'es un libre que ven de sortir, se qu'es una creacion o una idèia, un tèma, una tematica, e tot en òc, es lo luòc e lo moment onte ensachan de parlar la lenga de longa.

Espectacle intimista, concèrt, deambulacion, repais de fòra, tant d'ocasions pendent aquela serada per conéisser o reconéisser li divèrs cafeòcs qu'existisson dins la region. Li organizators avián aquí una veirina bèla per alencòr acampar de monde e partejar li projècts e talhièr de cadun. Mai lo piau li diguèt dins son parlar de bèstia, Te vòle pas de mal, mon amic, je ne te veux aucun mal, mai se me podiás ajudar, tu que sabes gratussar la tèrra, que pòdes cavar, toi qui peux creuser la tèrra, me pòdes benlèu ajudar, tu peux peut-être m'aider a trobar la clau sota lo silo grand.

Qu'as donc a l'aiga qu'a une petite musique la terre qui se craquèle, une espèce de petit fenno, euh, fenneto, tutto blavo, a medalas, que li ditz, que li parlo, E si, Jean, tu as de la chance, sou l'afadetto, l'afadetto del bòsc, dintro dint'un ostal, fas tres bòts e se realizaràn. De cafè òc n'i a un pauc per tot. Segur i a un endrech aquí onte i a una causa un pauc fòrta, mas bon, ar a venderesson d'Arièch o i a de cafè òc, a venderesson de Gèrs o i an de cafè òc, a venderesson de de resson d'a costat de Bordèu i an de cafè òc, a venderesson d'a costat de Nice tanbe on fau de caus que se sono pas cafè òc me que s'o semblo fòrça. E donc pensi qu'es una afaire qu'es importanta dins la vida d'ar de se recampar per ensajar de trapar un pauc l'èime del país onte vivèm e puèi de travar tanben un biais de tornar viure amassa, çò dirèi, perque es important, es fòrça important d'aver aquestes moments un pauc calucs, onte lo mond se recampa just per parlar de cultura, parlar de de e parlar de fin final parlar de çò que cadun es dins son territòri, parlar de çò que cadun fai dins son país.

Sen aquí aqueste ser per partejar d'en primier ame los amics que qu'an entamenat la meteissa experiences que la nautre e per se bailar did elhos e subretot per faire la festa e per ajudar tanben la Veronica per curir los muscles maqui. Sentiguèt l'aire de la mar e s'endraièt cap au país de la libertat Dini Palu, e cric e crac, ton tròc es acabat! Ieu tròbi qu'es una forma interessanta perque dins la vida de cada jorn avèm malurosament plus gaire l'escasença de parlar la lenga e lo cafè es un pauc un moment privilegiat ont se retrobon de gents qu'an enveja d'entendre e de parlar la lenga e es verai qu'es una forma qu'es de developar, mi sembla. Bon, es la mòda tanben de cafè filo, de cafè per se retrobar, de cafè citoyen. Lo cafè d'òc ben fa partida de tot aquel moviment e seria ben que s'espandís encara mai. E çò que tròbi qu'es fòrça interessant es que lo cafè òc es un rendez-vous qu'es pres, i a una regularitat, se debanon un còp per mes, i a un indret qu'es identificat, E lei gents sabon que aqueu jorn pòdon anar per retrobar de gents que van parlar la lenga, de gents que van li respondre dins la lenga. E donc es un moment de convivialitat que se va partajar dins la lenga. E es aquò qu'es important. Es pas un espectacle o te sent passiu, es un moment vertadièrament de partatge, de partatge, de comunicacion, mai dins la lenga. Çò qu'es comun dins totes aqueles cafeòc es un biais de viure amassa e de viure la cultura, de viure la cultura occitana pas coma un endrech ont s'apren l'occitan, per aquò i a de talhiers d'òc, i a de causas, mai d'endrechs onte la cultura e la lenga au just una vida, una vida normala per parlar justament de tot se que tot çò que concernís la vida evidenta d'aquí e aquò qu'es important justament de de sortir un pauc de de de totes los los pichons recantons onte nos vòlu amagar onte lo monde nos vòl amagar per anar dins la vida evidenta e aquí quand vegi aquel recampament amé tot tot aquel monde qu'es aquí e ben o pòdi dire lo monde Es dins la vida videnta, viu l'occitan dins sa vida videnta. La finala di Cafè Òc de Quer. Aquò semblava un pauc a una acampada di sòci organizator, mai en companhié du public concerni, e la festenmai. De moment de jòi e de rescontre que rementèron i participant e visitaire qu'existís una activitat vertadièra, una ofèrta que respond a una demanda e que la cultura Òdor se viu mai que se regarda. Es aquò li cafè òc. La larguesa, per de que me pensi qu'es l'expression de l'èime de mon país que dins son biais de viure, de bèse la vida, E de passar la vida ame los autres, ame larguesa totjorn. Es extremismo, per de que me pensi qui dida questo pas, los extremisme se besoden pertot e aquò fa pas avançar lo monde dins lo biais que aimarriei eu. Es lo espectacle qu'a montat la Nadalenca, lo espectacle de Resistencias, que onte avèm participat lo domenge i eu, mon marit e eu, per contar la resisténcia, totas las resisténcias istoricas del país d'Occitània e que se passava en cançon. A mai de tèxtes escrits pel Diumenge, e aquò foguèt una experiéncia formidable.